Bon dia! Mi mors ku mi lenga. Bon bini un be mas na Papiamentu Podcast. Un podcast kaminda nos ta bai papia. Papia di papiamentu. Un papcast. Awe nos ta bai papia di letter H. Kon e lo e ta wordo usa den papiamentu, kon e mester wordo usa, anto kon ta gaña nos atrobe ku lo e mester wordo usa. Den bo podcast numer shete, bo papkèst numer shete, den papkèst numer seis, Nos a papia di bay di baka y bay di buriku no con e ta un regla di spaño cu spaño ta haci diferencia entre letter vey y letter bay tur dos ta bay ora bo papia pero cu papiamento. Si tin e diferensha den letter vei, por eso letter vei ta vei y bei ta bei den papiamento. Nto con nan ki gaña nos cu ta otro no? Cu vei mester uza una manera, bei manera e ta wordo uza den spañol. Esei tabata bo podcast number seis. Awe den bo podcast number shete nos ta papia di letter H. Nos ta bai wak promé ku un lèter H ta wòrdu uzá den spañó, pasobra e papiamentistanan atrobe ta kopia nan a kopia espreshon i ortografia di spañó, anto keben di nos ku ta papiamentu esei ta no? Si nan hasi ku palabra, si nan hasi ku ortografia. Tisana nan ke hasi ku pronunsiashon ku e tur kos for di e spañó, anto mi a bisa nos nota esaki ta papiamentu, anto papiamentu korekto. Ok, ban wak den spañó e leter ha kon ta wòrdu usá. Den spañó leter ha no tin zonido. Ke men bo ta skibiel esei pero bo no ta pronunsié. Na papiamentu letra h si tin zonido atrobe bo ta mira un diferensha den ortografia y pronunciacion di spañol y ortografia y pronunciacion di papiamentu anto con ke laga nos kere ku esun di spañol ta esun di papiamentu tambe pasobra eseinan a kopia. y ke bende nos ku ta papiamento. Bon, manera mi a bisa hoy, na papiamento letter H tin zonido. Un par di ehempel ta Hulanda. Awor si bo tende bon na radio y television, Esnan ku a sigui kurso di spañó ku ke a pretendé di kurso di papiamentu, ku ke a pretendé ku ta papia papiamentu korekto, bo tende, bo ta tende ku nan no ta bisa Hulanda mas, nan ta bisa Ulanda. Ora bo wak den korant, bo ta mira ku diferente korant. ta skibi Ulanda, nan no ta skibi e ha mas. Ora bo tende na radio, nan no ta pronunsha e ha mas. Nan ta bisa Ulanda. Na Kòrsou semper, nos, nos mayornan, eh, nos kultura, a menshoná e ha i e palabra ta Hulanda. Nos ta bai Hulanda den bapor franses. Siguiente ehempel, un hola. Ora bo bai laman, bo tin bientu, bo ta mira hola. Atrobe nan ke kita e ha, anto ora bo tene nan papia o skibi, nan lo bisa bo ola. Ke men totalmente ta kita e ha manera e spañolnan ta hasi, siendo ku kulturalmente i den historia semper yu Kòrsou a usa e ha. Mi ta naba un par di mas ehèmpel kon nan ta trata di kita e ha for di nos fokabulario. Abusá, esei ta e palabra korekto. Nan lo bisa bo abusá. Hamber, mi tin hamber. Nan lo bisa bo hamber. Hereb'é, bo ta hereb'é un webo. Nan lo bisa bo of skibi hereb'é. e rebe, e rebe nan lo lo bo tin duna papia, y con pasobra ya nan sa cu bo tin cu kita tur ha cu bo a ruskibí un paviamento, al menos esey nan ta haci, ma tende hende nan ta papia hopi Nan no ta bisa hopi mas, nan ta bisa opi. Un kos ku no ta existi den papiamentu. Hala di galiña. Bo ta mira nan skibi atrobe of bisa ala. Ala di galiña. Na spañol ta ala, paso spañol no ta pronunsia e ha. Na papiamentu ta hala, paso papiamentu es kos ku. Hulandes, meskos ku Hingles, si ta pronunsiá e H. Otro ehèmpel, hamburger. No un parabla ingles, pero nos ta mete papia den papiamentu, ku H e ta hamburger. Na spañó, e spañónan, e latinonan ta bisa amburguesa, amburguesa, nan no ta pronunsiá e H, pasobra den spañó

Nos ta mira ku nos tin e suelto atrobe na papiamentu ku no si no tin problema ku e ha ku ora nos bai Hulanda of ora nos bai Merka nos ta adaptá masha fásil na e manera di papia di e merikano of di hulandes. E latino of e spañó ora ke bai Merka e ta ña ku problema pasobra na lugá di bisa history e ta di train p'e bisa estory. Na lugá di bisa hallo e ta di train p'e bisa allo. Nos na tin mas ehèmpel ku ta hasi mas difísil pa un hende ku ta papia spañó pa e por adaptá na e tipo di lenganan ku tin ehá ku si ta menshoná ehá. E problema i nos no tin den papiamentu. Mi no me trobe ta kopia e kultura, e manera di ekspreshon, e ortografia di spañó. Anto hombra push'é hink'é pert'é den papiamentu bisa nos no ta esaki ta papiamentu hopi fasil no na tur hende por bira un papiamentista lo di simplemente kopia spañó anto hombra hink'é den papiamentu bisa no ta esaki ta regla ta esaki ta papiamentu esaki no ta papiamentu korekto no pero tende kon hulanda na lugar di hulanda. Ola, na lugar di hola, kon e ta kambia atrobre e harmonia den papiamentu. Mi tin amber, amber ta un kos ku no ta existi den papiamentu. Mi tin hamber, ku letter H na grandi. No, pero mi mas atrobe ta kopia, ta kopia. For di spañol, bin bende nos ku ta esaki ta papiamentu korekto, no. O den papiamentu semper nos a pronuncia e letter H. Awor si no laga e hendenan aki sigui busca manera di cambia nos manera di papia, nos manera di skibi, nos ortografia, nos manera di papia, nos cultura, no, bo tin opinan bo mes esaki bo ke bay laga pa bo yunan Semper bo a bisa Hulanda, semper bo a bisa hola, bo a bisa habuza, esei bo mama, bo wela, bo tata, bo tio, bo tanta a bisa. Anto awor nos tin ku bo a pasa pa nos yunan kultura, ortografia i manera di espresiá i prununsiá di spañónan i latinonan. Ku lèter h bo ta skibié pero bo no ta prununsié. Ku lèter vei bo no ta bisa vei, bo ta bisa bey. Tecei nos ke bai laga pa nos yunan atras? Awor si esaki nan tabata parti di nos kultura parti nan di nos herensha mi ta bisa ok pero no eso kita parti kultura herensha ortografia di otro kultura nan di kultura spaño di kultura latino no. I nos ta para laga poko bende patria, poko fraudor gaña nos ku ta sa ki ta nos kultura, ku ta sa ki ta nos papiamentus, nos manera di espresá. Kada pueblo tin su mes kultura, idioma, espreshon, ortografia. i manera di espresá nan mes. No e supuesto pa adventistanan aki simplemente pa gana plaka i traha plaka i di un manera fásil. No e hendenan ka studia nos manera di papia bisa a nos esaki nos ta papia esaki nos ta papia no. Ton hendenan ku simplemente ta kopia. Pabon a hula na ingles copy paste ortografia spaño anto bo a bisa nos nota sino aki ta bon ortografia ta copia pronunciacion spaño a bisa nos nota sino aki ta papiamento mi ta keda te aki pa awe. Pero mi ke laga bo si ku e pensamentu, ta esaki ta e herensha ku bo ke pasa pa bo yunan, pa bo nietunan. Herensha i espresionnan, manera di papia i skibi i pronunshá di otro kulturanan ku no ta di nos? No, ami si no. Anto ta p'esei mi tin e Papiamentu Podcast. Ponchonan nos ta keda te aki spera ku bo stan ahi interesante y te un siguiente video.